Nilqakom għal din l-intervista ma' Dr. Alfred Sant, awtur, politiku, ex Prim Ministru, missier. Il-pubblikazzjoni ġdida tiegħu Confessions of a European Maltese The Middle Years. Din l-intervista hija parti mill-Festival tal-ktieb fuq il-kampus organizzat mill-Kunsill tal-Ktieb. Dottor Sant, nilqgħek għal din l-intervista b'mod virtwali, din darba il-Festival tal-Ktieb. Dan huwa ktieb li jitratta perjodu minn nofs is-snin 70 sa l-1992, il-bidu tagħha. Però f'partijiet minnu, speċjalment fil-bidu tiegħu, inti tidħol f'ħafna dettall, l-istudji tiegħek, Harvard, Boston, dak il-perjodu tiegħek meta inti mort hemm u mbagħad ġibt ukoll tip ta' ħanidulek scholarship biex tagħmel id-dottorat tiegħek billi tiġi Malta u tistudja l-korpi parastatali. In-nies lilek bħala politiku jafuk bħala persuna maniġerjali, eh, il-mod kif tieħu ċerta deċiżjonijiet. Dik il-persuna issawret f'Boston u f'Harvard. Le, ma naħsibx ta' fis-sens li jien dejjem kont nemmen illi dak li jiġri fis-soċjetà huwa msawwar mill-organizzazzjonijiet ta' ġifiha. U allura jekk ma jkollokx organizzazzjonijiet li qed jaħdmu b'ċertu mod, Mhux se tirnexxi. U mort hemmhekk preċiżament biex nara kif l-Amerikani kienu qed jaħdmu fis-sistemi tagħhom ta' edukazzjoni u ta' tmexxija fuq azjendi privati biex nara kif ta' jista' jiġi applikat għal pajjiżna. Fil-fatt, inti ssemmi f'ħin minnhom aneddotu ta' meta ingħatajt rwol fi ħdan il-Partit Laburista l-ewwel rwol tiegħek tmexxi l-Uffiċċju Informazzjoni tal-Partit. U Parti mill-xogħol tagħkom kien li torganizzaw il-korsijiet. U fil-ktieb issemmi l-ironija li dak it-taħriġ li ħadt fl-Amerika kapitalista qed tużah f'Partit Soċjalista f'Malta biex in-nies jitgħallmu ħalli jimxu fuq dawk il-mudelli però ovvjament jaddattaw mar-realtà Maltija. Eh, ma effettivament waħda mill-affarijiet li skoprejt fl-Istati Uniti kienet kif jgħallmu It-tmexxija tal-organizzazzjonijiet, mhux biss billi toqgħod taqra t-textbooks u l-kotba, imma wkoll billi titħarreġ fil-mod kif tiddiskuti problemi f'organizzazzjonijiet, tapplika t-teorija li jkun hemm ovvjament, imma l-importanti mhux li qrajt it-teorija, imma kif qed tapplika. U kien hemm sistema, speċjalment fl-HBS, Harvard Business School, kif matul sena wara l-oħra fil-mod kif jiġu edukati l-istudenti, ikollhom jiddiskutu l-każi u kif se jsolvuhom. U allura dik it-tip ta' metodoloġija kif tgħallem l-affarijiet bdejt napplika wkoll fil-Partit Laburista u naħseb li ħadmet. Titkellem ukoll fuq il-marketing.
U fil-fatt meta inti mbagħad kont ġejt Malta, kont parti wkoll mill-MDC dak iż-żmien u d-dipartiment tal-Gvern li qed imexxi dawn il-korpi parastatali li kien waqqaf il-Gvern ta' Mintoff. tagħmel osservazzjonijiet tgħid daw laqas idea ta' marketing, laqas kienu jafu is-swieq tagħhom x'inhuma, x'iridu s-swieq. Eh, effettivament l-MDC li kienet First Enterprise, għalet First Enterprise matul is-snin, kienet il-Malta Development Corporation, Korporazzjoni Maltija tal-Iżvilupp, li ġiet imwaqfa fis-snin 60 tas-seklu liħor, kella l-ħtieġa li tattira l-azjendi f'Malta. U apparti minn hekk ukoll spiċċat taħt tmexxija tal-amministrattiva tal-Gvern Laburista, tmexxi wkoll l-azjendi tagħha, sa ħafna dawn l-azjendi kienu waqfa mill-Gvern, sempliċiment biftejn diplomatiku jinnaf maċ-Ċina pereżempju. Allora kienu jixtru il-fabrika, iwaħħluha f'Malta, imbagħad se jagħmlu biha din. U l-problema kollha kienet kif se jinbijaw l-affarijiet li qed jipproduċu. U dik kienet xi ħaġa li ma ħasbux fiha. L-argument kien jekk għandek l-azjenda hemm, dina qed tipproduċi proset għamilna pass il quddiem u kif se mbagħad se nbigħu l-affarijiet tagħna. Waħda mill-azjendi li semmi hija taċ-ċikkulata fil-fatt. Il-famuża deżerta ehm, li mbagħad għawet insemmijilek għaliex inti tuża bħala eżempju ta' kif anki s-soċjetà li kienet qed tinbidel, anki sforz tad-deċiżjonijiet li ħa l-Gvern ta' Mintoff fis-sebgħinijiet, l-upward mobility li kien hemm, li inti qed toħloq soċjetà qed jinbidlulha l-aspirazzjonijiet u ċ-ċikkulata tgħid kienet waħda on the recurrent issues li
Politikament. Politikament, un bat, saret issue politika. Of course. Imma il-punt kien dan ukoll eh, li kien pajjiż li qed jitgħallem jagħmel affarijiet ġodda. u ħafna drabi ma kenniex klu kif se nagħmluhom dawn l-affarijiet ġodda. Imma eh, ta' ċikulata kienet problema mill-anqas, għax lanqas kellek is-suq f'pajjiżna li tista' b'xi mod jew taħdem fuq, għal li għalem bat ikollok problemi politiċi kif kien hemm qawwija. Imma kien hemm fabriki oħra, per eżempju, li kien qed jipproduċu tools, machine tools. Aw Malta ma kien hemm lebda kif tajta u lebda ftuħ għalihom. Kien hemm ukoll ta' televisions.
Dik ġiet wara.
Ġiet wara. Imma ta' televisions bad il-komplikazzjoni kienet di illi l-gvern deċida forsi ta' li jillimita domanda. Le, li ikollu biżejjed talba ħalli minflok jimporta il-television sal-kulur bil-list jaħdimhom hawn Malta. Issa xorta waħda, is-suq tagħna tant kien żgħir li ma kienx se se jżomm għaddejja fabrika bħal din, imma b'xi mod jew ieħor il-maniġi li saru ħadmet illi iva, ċerti assembleja ssir f'Malta li ma kienx deċiżjoni tajba. Però mbagħad inti semmi wkoll li dik ukoll kellha l-problemi tagħha li ta' klientelizmu, ta' li inti biex takkwista television tal-kulur U dik ħolqot imbagħad il-problemi politiċi l-oħra. Eh, dik waħda mill-affarijiet interessanti f'dak iż-żmien, eh? li tipprova solvi jew il-gvern jipprova jsolvi b'mod tekniko-politiku ċerti affarijiet ta' żvilupp. Imma mbagħad joħolqu warajhom komplikazzjonijiet politiċi li qed insemmu. Ta' klientelizmu għax kien hemm numru limitat ta' televisions li ħerġin fis-suq u l-kompetizzjoni għalihom mbagħad eh, daħlu fiha komplikazzjonijiet politiċi.
Dan kien perjodu, id-79, fejn, ngħidu hekk, il-politika ta' Mintoff leħqet l-apiċe tagħha. It-tluq tal-bażi militari, it-tluq tal-Ingliżi minn Malta. Inti ssemmi aneddotu dak iż-żmien li inżilt ma' sħabek, fosthom Evarist Bartolo u ssemmi oħrajn, għaċ-ċelebrazzjonijiet u mbagħad spiċċajtu l-flat tagħkom u mbagħad kontu lagħbtu ċajta fuq Godfrey Pirotta. ċempiltulu f'nofs ta' lejl u fiċ-ċelebrazzjonijiet uffiċjali kien hemm preżenza qawwija tal-Libjani, Gaddafi kien ġie Malta u bellajtu ilu li hemm press conference urġenti qed nirrakkonta dan biex min qed jarana jifhem x'qed naslu għalih eh, li l-Libjani se jieħdu over Malta.

il-fatt li provajna nagħmlu dik ċajta ma' Godfrey fuq il-Libjani taking over eċċetera, kienet riflessjoni tas-sentiment ta' inċertezza wkoll li kien qed jaħkem il-pajjiż, isma' wara li jitilqu l-Ingliżi x'se jiġri minn dal-pajjiż. Le dik kont ħassejtha mill-bidu nett meta ġejt lura Malta fis-77. Kont ħassejt li kien hemm ċertu ammont ta' inċertezza li qed tinħass fil-pajjiż. Veru se jirnexxilna l-Ingliżi jitilqu nibqgħu għal rasna hekk jew ġej xi ħadd ieħor minn flokna. Għandna bżonn xi ħaġa oħra minn flok u fil-fatt il-Partit Nazzjonalista dak l-istess żmien kien ħares bil-politika tiegħu li daħħal lil Malta membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea minn ebdiet. Ekku.
Ġifieri kien hemm dik is-sens ta' mhux inċertezza xejn. Kien hemm sens ta' qlubija wkoll ta' kuraġġ li kien għaddej. Imma ovvja, jekk risqa l-istess kif kien ġara fi żmien l-Indipendenza fl-64, se jiġri wara l-Indipendenza fl-64. Kien hemm min ibassar li se jkun hemm kollas li ma kienx hemm u l-istess ħaġa fid-79. Meta mbagħad wasal il-Kurnel Gaddafi bit-truppa tiegħu għal-jum il-ħelsin, mek sibna spunt tajjeb biex namlu ċajta u kollu naddu lejla tal-ewel ta' april.
Fena Kadami Kien għadu ġdid fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista u kif għedt int, il-proposta alternattiva tiegħu kienet li Malta tissieħeb dak iż-żmien European Economic Community, EEC. Inti fil-ktieb tgħid, I was shocked b'dil-proposta u għedt li n-Nazzjonalisti ma kinux qed jifhmu l-implikazzjonijiet ta' dak li qed jgħidu. Issa, dan huwa ħsieb li inti pajt iżommu tul is-snin. Eh, sirt mexxej tal-Partit Laburista, Prim Ministru, kap tal pajt iżommu dan ħsieb. U forsi anki sal-lum għadek is-sostni li dik ma kienieċ l-aħjar triq ah, għal Però eh, din tista' tkun hija konsistenza fil-pożizzjoni tiegħek, però hemm min jgħidlek isma' hija wkoll intransiġenza ideoloġika li inti Minkejja kollox, laqas ta' folja li tibdel il-ħsieb tiegħek minn dak iż-żmien la. Le, bil-maqlub ta' naħseb li hija l-għażla ta' sħubija li ideoloġika. Għax l-oġġezzjonijiet tiegħi kienu u għadhom dejjem fuq bażi ekonomika soċjali. tħares lejn x'inhuma r-regoli tal-Unjoni Ewropea, tara kif se japplikaw għal pajjiż żgħir bħal tagħna, għandhom il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħmel is-somom. Fil-fatt l-ewwel artiklu li ktibt eh, kemm meta kont Malta kien jismu eżattament fuq il-kwistjoni taħt eh, nom de plum Thomas, Thomas Bosch li bqajt nuża wara, namlu ftit is-somom. Ġifieri Jiena nqis il-pożizzjoni tiegħi bħala mhux ideoloġika. U l-pożizzjoni dawk li dejjem ridu sħubija fl-Unjoni Ewropea bħala dik ideoloġika, u fil-fatt fil-Partit Nazzjonalista kien hemm żmien meta kien hemm faction tal-Partit Nazzjonalista, speċjalment il-Borġi Liberjani, li kienu dubjużi ħafna mill-option għax kienu jisu għalli ma tibit. U dan il-Partit Laburista, x'kienet eh, is-sentiment? Is-sentiment fil-bidunet kien. Tija kien jirrifletti dak li eh, diskussjoni intern jew kien hemm min ukoll qed jgħid. Kien jirrifletti. Kien naraw din ix-triq. Kien jirrifletti ħafna.
Imma matul is-snin imbagħad kien hemm min bil-mod il-mod beda jiswingja l-pożizzjoni ftit aktar differenti. Imma niftakar sal-aħħar tal fejn wasalna dal-ktieb, 92, meta pprovajna ndaħħlu għax jien imbagħad kont inkarigat milli nagħmel update tal-politika Laburista fuq l-EU, u l-EEC dak iż-żmien, u konna daħħalna ittri illi jekk l-affarijiet jinbidlu matul ftit tas-snin nikkonsidraw l-option ta' sħubija sħiħa li hija dejjem flessibbli, li hija dejjem flessibbli ħafna. Kien hemm kurrent qawwi fih dan il-Partit Laburist laqas dik ma ried u kellna nbidlu mbagħad il-karta li konna qed nippreżentaw.
Edi fejn akadami, inti semmi meta sar kap. Ma konċ Malta dak iż-żmien. Ma konċ Malta.
Però meta ġejt lura, Int ħassejt li fi ħdan l-istrutturi tal-Labour Party, in-nies ta' madwaru, kienu qed jissottovalutawh? Fil-fatt inti stess ukoll tammetti li, ħa nikkwota biċċa, I too still thought there could be no comparison between the two leaders, Bej Mintoff u Fenech Adami. Dak l-istadju.
Eh, da, ovvjament qed nirriflettu dak iż-żmien. Però over the years, I was to be proved wrong. Eħex, l-ewwel bidu ovvjament, jiena wasalt xi sitt xhur li Eddie Fenech Adami kien sar leader tal-Partit Nazzjonalista u ovvja kien għadu qiegħed isib saqajh. Imma to be fair ukoll kont impressjonat mill-istrutturi li tilajn fil-Partit Nazzjonalista u mbagħad l-argument li kien dak iż-żmien kien jgħidu l-vavu tal-ħarqa lil Fenech Adami, li kont naraħet boost. Għax l-aktar ħaġa importanti favur Kap tal-Oppożizzjoni, speċjalment ikun għadu qed jibda, u li tissottovalutah, għax allura mbagħad jista'. Fil-fatt hija r-riflessjoni li kien għamilli Lino Spiteri meta kont intervistajtu ftit wara li pubblika memoirs tiegħu, l-istess ħaġa. He was dismissed. U kien żball dak il-ħin. Kien żball għalija totali għax imbagħad kien hemm l-evidenza li l-istrutturi tilgħin u li l-lingwaġġ qed jinbidel. Imma mbagħad aktar minn hekk, anki meta tħares lihom dak iż-żmien fil-bidu Ras ma' ras, ovvja li Mintoff kien superjuri, imma bil-mod il-mod l-affarijiet bdew jinbidlu.
Il-Partit Nazzjonalista organizza ruħu u organizza ruħu sew anki b'kuntatti ma' barra. Li hu interessanti huwa l-kuntrast imma b'li beda jiġri fil-Partit Laburista. Meta inti mbagħad sirt responsabbli mill-informazzjoni fil-partit, kont l-ewwel wieħed li daħħalt kompjuter fil-maċina. Fi żmien meta l-Perit Mintoff il-kompjuters kienu out of the question. Eh, ma bat fuq bażi fuq bażi privata sibti li kien jżommu, eh, mbagħad wara. Interessanti.
Le, imma l-argument għaliex kien, ma nidhomx is-sistema tal-gvern għax kien iħoss. Jitilfu l-impjiegi.
Exactly. Però però anki fil-partit, jiġifieri hemm riflessjonijiet li anki dik il-parti li kien imexxi Louis Grech ta' informazzjoni elettorali eċċetera, dawk kienu jagħmlu xogħol brillanti però l-problema li it wasn't computerized. Allura meta tiġi qed tittellaq ma' l-oppożizzjoni li kienet ben organizzata kont qed tibda b'handicap. Xorta għamlu xogħol tajjeb dak iż-żmien. In-nies ta' Louis Grech jiġifieri.
L-interessanti hu li n-Nazzjonalisti ħolqu sistema ta' street leaders li inti wkoll titkellem fuq għadi, tgħid kienet qed toħloq ukoll ċerta disgwid intern fil-Partit Laburista meta tara l-għadu politiku tiegħek qed jorganizza ruħu b'dan il-mod. Ma tinsiex il-problema kbira kif nara jien issa with hindsight, tal-Partit Laburista kienet li kien fil-Gvern. Allura ħafna mill-istrutturi tiegħu kienu qed jiżvojtaw biex in-nies tmur taħdem fil-ministeri jew mal-ministri. Allura fiċ-ċentru, mbagħad daħlet Mari Louise Colejru li bdiet lanqas toħloq ftit gravità fil-biċċa, ma kienx hemm biżejjed ħsieb u ħidma. Allura anki dal qed tgħid int skattat l-aktar b'mod politiku meta l-organizzazzjoni ta' intelligence gathering, ser ngħidu la ġifieri, li l-Partit Nazzjonalista kellu biex jiġber intelligenza fuq l-elettorat. Meta dik bdiet tinkwieta li l-Partit Laburista, aktar bdiet tinkwieta fuq bażi politika. U allura l-attakk kien politiku. Li dik kienet sistema ta' spjunaġġ, konna żajnija bħala lingwaġġ politiku. Imma organizzattivament ma tantx kien hemm concerns dwarha, ma nafx iżbiegħu l-ħidajje. Mm. Imma l-akbar concern kienet il-politika, mhux il-fatt li t-organizza b'xi mod Biex tirrispondi on the same basis, l-għaqda mal-General Cares Union. Perit Mintoff ipprova juża tgħid int fil-ktieb biex forsi jikseb il-paċi industrijali fi żmien li risqin lejn id-79. Però fl-istess waqt tinnutom inti mal-ktieb. Ehm, fil-waqt ipprova jikseb dil-paċi industrijali, il-paċi anki soċjali, bada jiftaħ ġlidiet Kellek il-ġlieda mat-tobba, il-ġlieda mal-akkademiċi l-università minħabba r-riformi li jrid jagħmel, il-ġlieda mbagħad tal-iskejjel tal-Knisja. Isu kien hemm dissonanza fuq kien tipprova ssib dak il-paċi. Però fissa sħina tinstiga eh, setturi differenti li Le kien hemm żewġ żewġ il-partit imbagħad bata minna. Kien hemm żewġ tracks ta' tmexxija. Waħda kienet korporatista. Illi biex timmodernizzaw tbiddel il-pajjiż trid

tal-aċu. Issa minn numru ta' industrijalisti kbar, ġifieri. Eżattament. kumpanijana. U kulħadd kien jaf x'inhu għaddej, imma kienet aċċettabbli dak iż-żmien għax il-mudell korporatista b'dak se nimodernizzaw u niżviluppaw l-industrija tal-pajjiż. Dak l-ewwel track. Imma mbagħad it-tieni track l-ieħor kien it-track li timmodernizza anki billi tibdel ċerti affarijiet. U riformi fuq tat-tobba pereżempju, illum aċċettati kompletament. Dak iż-żmien ħalqu rebus u kienu użati wkoll, inkunu ċari, mill-Partit Nazzjonalista fil-format differenti tiegħu biex joħloq l-attakki. U kienet taħdem tajjeb, tajjeb fis-sens politiku tal-kelma din ħaġa, u baqgħet tiġi aggravata. Anki l-Università, hemmhekk l-Università hemm two ways of looking at it. L-argument jekk hux tajjeb li l-università tkun mija fil-mija akkademika, jew l-argument jekk għandhiex tkun parti minnha taħdem u tistudja. U dik kienet hemmhekk split totali. Hemmhekk kien dik kienet dibattitu li għadni minix kompletament konvint naħaja oħra fuqha. Ta' tobba li kienet ċaru, tobba kellhom żball. u jaċċettaw illum għalkemm ma jagħmlux mod ċar. Però mbagħad il-metodi li kienu użati biex tipprova tikkonvinċi eh, li kienu żbaljati. Aktar mill hekk anke l-metodi kif tevolvi l-politika, kif tevolvi l-ġdid. Ħafna drabi ma kienx ikunu espressi b'mod ċar. Daqqa joħros punt, U daqqa joħroġ spunt ieħor. Fil-fatt inti tagħmel riflessjoni fuq l-istil ta' kif kien jiddeċidi Mintoff. Isejjaħ il-laqa, jgħid li għandu x'jgħid, ħadd ma jitkellem jew għax m'għandu x'jgħid jew għax jibża, ehm, u joħodi bħala kunsens, u mbagħad jitfaħħa eh, fil-pubbliku u mbagħad xi ħadd iċ-ċivil jew jew jew in-nies tibqa' jridu jaraw kif se. Hekk kont nara tiġri, imma jista' jkun li għandi żball. Imma mbagħad tu bifer għal mintof ukoll illi meta kien joħroġ dawn l-idejat kien jistenna min jirreaġixxi. Saveru l-istil tiegħu kien jimpedixxi l-ċerti nisa jibżaw, imma kien jistenna li jkollu reazzjoni meta ma jkollux imbagħad jew jiddejja jew jibqa' miexi. Fil-fatt, inti hemm rapport minnhom li kont ktib ftit wara li kont ġejt lura u kont parti mill-MDC, kont battulu u ma tantx kont omotta, ġifieri, għax tfajtilu, għetlu sma' u qed tippretendi li daw in-nies eh, joħorġu fl-arena barra jipprovaw bijaw prodott, loba ice hockey, u zajt il-kelma di, minn arba tajtom l-ekutmet u ħallejtom arwenin. U kienet vera. Imma mbagħad eh, dik kien il-problema li ma kienx hemm organizzazzjoni li tagħmel falutru. Kellek il-patriarka li jiddeċidi, imma mbagħad in-nies li jorganizzaw l-affarijiet kienu jkunu lura imbeżża ħafna drabi li jattew kienu jkunu tajba. Ma kienu jkunu ftit imberfla. Ġifieri titlaħ tberfilu timxi. Ma nistgħux nitkellmu fuq dal-perjodu minn ma semmu violenza. Inti issemmija kemm-il darba u n-nies li kienu viċin il-Partit Laburista, però inti you go to pains fil-ktieb biex tgħid ismagħni, vera l-Partit Laburista kellu daw l-elementi vjolenti miegħu, però the blame should be shared. Eh, bekk il-problema hija li narrativa waqgħet f'idejn nazzjonalisti, Partit Nazzjonalista. Imma hija biss narrativa? Hi narrattiva żgur, I mean, qed naċċetta li kien hemm problemi ta' violenza minħa tal-Partit Laburista. Let's face it, persuna li kienet marret dak il-meeting tal-barrani u qalat il-gas ta' dmuħ, jew xeba ġebel. Ma tal-barrani.
Jew persuna li kellu l-artijiet u bil-fors kellu jgħaddi uħud minnhom l-nies ta' viċin Lorisan biex jieħu l-permessi għal-bini. Daw in-nies Mhux se jemnu għalli tgħid isma' din narrattiva ta' nazzjonalisti. Imma hemm fatti oħra li tisemmi hemm ukoll. Hemm il-qtil ta' Karin Grek u hemm il-qtil ukoll ovvjament ta' Raymond Caruana. Imma hemm ukoll pereżempju l-bombi li kienu jitpoġġew. Pereżempju Ġuże Kassar, l-eks Viċi Prim Ministru, darbtej kellu bomba mal-bib Jekk tħares imbagħad lejn bombi oħra li kien hemm, ħu Karmenu Sudbonnici, il-kanonku ta' Birkirkara, għamlulu bomba meta sar il-ftehim fuq il-knejjes tal-Knisja. U hemm sensiela ta' affarijiet hekk, skwadristi kienu ta' żewġ naħat. Come on. Ġifieri, all right, il-fatt li semmejt intem qegħdin. Ma fatti oħra wkoll jisemmew fl-istess nara. Tistax in-narrativa tkun naħa waħda biss. Mid-darba u elf, però min jista'. Jien naħseb li dak huwa id-dnub kbir li sar eh, politikament biżewġ naħat. Illi ma kienx hemm bil ċar fuq il-dawl ħal affarijiet ma jistgħux jiġu tollerati. u kienu tollerati miż-żewġ naħat. Però jekk tpoġġilek innifsek fiż-żarbun tan-naħa l-oħra, inti għandek mass meeting u taf li l-pulizija mhux ħa jipproteġuk. Minna nnifisha, jiġifieri l-apparatus tal-Istat ma kienx qed jipproteġi eh, id-dritt tan-nies. Era awtomatikament se tasal f'punt tajjeb jew ħażin li tgħid isma' jien għandi bżonn it-tafis tiegħi biex Għal lanqas nipproteġi n-nies tiegħi. Hija dik il-verżjoni nazzjonalista kif saru l-affarijiet, m'iniex konvint frankament. M'iniex konvint għax it-tafis kienu ta' żewġ naħat u kienu jaħdmu b'mod differenti miż-żewġ naħat.
Però l-pulizija ma għamlet xogħolha wkoll. Hija l-pulizija kellha l-problemi tagħha, l-pulizija dejjem kienet problemi għad tal-pajjiż, tinsiex il-pulizija. In-nies tal-Labor kienu mdorrija sa snin 50 u sa snin 64-66. Il-pulizija jisawtuhom ukoll. Jena tajt ma' ħafna nis li sawtu mill-pulizija li tal-laħa ta' laburisti. Ġibidi jemmek kien ċertu sentiment u bat eh, ta' illa u illa miruta u koll. Ġibidi ma tistax sempliciment tajt il-Labor kellu t-tafiz. Alright? U għet jibatom biex jisawtu nazjonalisti. Daw li għedna l-om tafiz uħut minnom kienu s-sawtu ma' u koll li modi. Allora kienu ċeħut minnom iva, patta bari patta biex ta' xaqa. Mux qed ngħid li tajjeb jew ħażin. Le, le, le, u naħseb u aċċettat li fuq naħa l-oħra kien hemm it-tafiż ukoll, però li tipprova ssib bilanċ bejn it-tnejn ma taħsib li huwa bilanċ falza. Mhux bilanċ.
Kien hemm bilanċ għax il-Labor kien fil-gvern.
Ma, di għadem problemi l-oħra. Illi tkun fil-gvern ma jfissirx li għandek kontroll tal-pajjiż. Il-Partit Laburista dejjem kien f'sitwazzjoni fejn qiegħed għal żvantaġġ soċjalment. Għaliex? Għax l-elites, l-establishment tal-ġudikatura, taċ-ċivil, anki tal-pulizija f'ċerti każi, u affarijiet oħra tal-università kienu Għandhom il-kontroll ta' l-ideat, ta' kif iwasslu l-messaġġi, ta' x'jintqal u ma jintqalx, u dik imbagħad tpoġġik f'pożizzjoni li tkun tħossok minoritarju bil-gvern tiegħek imexxi. Jiena waħda mill-aktar affarijiet li l-aktar kienet iddejjaqni kemm domt fil-Partit Laburista, speċjalment meta tkunu fil-gvern, nkunu fil-gvern aħna u jmexxu huma. U dik dejjem tinstema' kienet. Fil-fatt, meta kont fil-gvern, waħda mill-akkużi mbagħad wara li l-Partit Laburista spiċċa mill-gvern kienet isma' ħallejnihom imexxu. Temminni jew ma temminniex, imma dik kont nismagħha wkoll qabel l-87 jien. Il-ġudizzju tiegħek fuq Carmen Mifsu Bonnici ehm, ħa nuża bl-Ingliż, flies in the face tan-narrattiva. Għax inti tgħid imnalla kien hu li prova jippaċifika l-affarijiet dak iż-żmien u semmi diversi eh, sitwazzjonijiet, ħafna drabi laqat interni fejn l-intervent tiegħu jew id-deċiżjoni tiegħu eh, ħadet triq u mhux oħra li setgħet kellha konsegwenzi iktar. Minn minn fejn ġej dal dal għax min se jaqraha di jgħid imma isma' il-Karmen Msib Bonnici li nafu kien kien Prim Ministru f'dak li inti ssejjaħlu l-agħar perjodu politiku ta' Malta. Iva, ma tinsiex li Karmen Msib Bonnici beda f'Jannar, Diċembru, Jannar tal-1985. Dak iż-żmien kien hemm Il-kriżi tal-iskejjel privati taħraq. Kien hemm ekonomija niżla niżla niżla niżla bil-kbir u kien hemm ukoll ovvjament il-problema kostituzzjonali u tal-vjolenza politika. F'sent temp ta' sentej l-affarijiet ikkalmaw. L-unik ħaġa li baqgħet problematika sal-aħħar kienet il-problema kostituzzjonali. Min se jirbaħ il-maġġoranza tal-voti se jkollu l-maġġoranza tal-siġijiet fil-Parlament? Dik baqgħet mhux riżolta sal-aħħar. u ġiet riżolta fl-opinjoni tiegħi b'mod ħażin. Imma naf ħażin f'da sens li ħallejna l-ġrajiet jiddeterminaw is-soluzzjoni. Għax imbagħad mhux kienet sforzata mill-mewtil ta' Remit Karol. Eżattament.
Anyway, imma il-puntu illi anki matul dak iż-żmien, eh, nsemmi per eżempju każ fej eh, Mifsud Bonici Qalli biex nipprova ngħaddi l-messaġġ illi d-distretti elettorali għandhom ikunu b'mod li żgur niżguraw, anke jekk ma jkunx hemm bidla kostituzzjonali, illi min ikollu l-maġġoranza tal-voti, kollu l-maġġoranza siġijiet, kif suppost rappreżentanza proporzjonali kellha tassigura. Imma beyond that, imbagħad, il-problema tal-iskejjer kattoliċi ġiet riżolta biftejn mal-Vatikan. L-ekonomija ġiet tirpilja tirpilja u veru, Kien hawn kwiet fil-pajjiż għal xi żmien. Però mbagħad ġew l-avvenimenti il-mass meeting tal-barrani. Eh, u dik kienet għalija mossa jekk trid tgħidilha. Inti fik tib tgħid li kienet mossa ta' fena kadami anki għax internament eh, ma tan il-Partit Nazzjonalista kellu eh, forsi it-tensjonijiet tiegħu. Kif rajta jienu għadin naqra, peress li ma kinux waslu permess ta' mintof biex ikollhom ftehim fuq il-ħaġa, Riedu li jipprovokaw xi ħaġa li twassal għal ftehim. Issa nitkellem hekk ħabda l-mod. Però inti tgħid ukoll li iħsib tiegħek dak iż-żmien kien isma' għalfejn ma naqbdux għax kontu qed tbassru xejġri. Eh, il-pulizija ma tiġborx il-daw eh, troublemakers tas-sol. Fuq tal-barran, eh, u żommhom weekend ġewwa ah. sakemm jgħaddi kollox. Imma dik mid-dera ma stemma kienx xi ħaġa qed tiġi kontemplata. Jiena kont nemmen illi wan dil problema ta' maġġoranza siġġijiet, maġġoranza ta' voti ma kellix toħloq problema. U tu biex xera anki minn taf kien jaħseb hekk. Ġifieri mill-dunettu kien isolvi għarid. Imma ovvjament ikun hemm f'kwalunkwe partit tensjonijiet jiġbdu daw jiġbdu le. Imma it-tieni ħaġa mbagħad għalkemm kienet provokazzjoni minnaħa tal-Partit Nazzjonalista li jagħmel mass meeting ħażeb mhux ħażebbuċ iż-żejtun. Iż-żejtun. Iż-żejtun għandu kull drittu.
Umbat kien hemm qtil ta' Raymond Karwana.
Inti kont ir-responsabiltajiet politiċi kif jidħlu. Għax jekk il-Partit Nazzjonalista jiddeċidi li jagħfas fuq l-ixju u se jtella' t-temperatura kif għamel, imbagħad jista' jirriżulta kollox. U minn dak irriżulta dak li ġara. Mbagħad, ovvjament, kulħadd kollu jinduna li ma jistax jibqgħu se l-affarijiet. Imma responsabilità politika mbagħad ili għal ġara.
Imma kien biss it-tor tal-Partit Nazzjonalista?

Qatt kont temmen li l-pressure cooker se jisplodi b'dak il-mod? Mhux to that extent, le. Kont nemmen li se jkun hemm ċertu ammont ta' sħana qawwija li bqgħu sejrin hekk u frankament, kieku ma sarx dak u reġgħet intlebħet elezzjoni b'minoranza ta' voti, ma kinitx tkun ma kinitx tkun tenable is-sitwazzjoni. Inti tgħid kienet waħda mill-iktar punti fil-karriera politika tiegħek Ħa ngħidu hekk, awkward, meta inti, Mary Louise Correiro Preca u delegazzjoni mill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista mortu l-każin tal-PN il-Gudja biex tiffirmaw il-ktieb tal-kondoljanzi. Mhux tistenna, mhux kienet kien hemm tensjoni qawwija ma aktar minn hekk tħossokx tajjeb. Kif tista' tħossok tajjeb?
L-elezzjoni tal-87. Inti kontestajt ukoll li Ija, ma kontestajt, naħseb li spiega tajjeb ftit fuq għadik, li ħallejt għall-axar wis. U ħallejt għall-axar bot li. Bat kien hemm dak id-dinner dance u kolli rrit jorganizza l ġew ah. borċ, li ma tantx mar tajjeb. Ma tantx mar tajjeb.
Ma meta naħseb ftit illum, illum nitħaq mhux ħażin. Alla qasem dik il-konsolazzjoni. Imma l-elezzjoni tal-87 u bat kif inħadmet, Labour frankament ġab disfatta onorab, onorabli narajin, għax ma kienx. Fil-fatt, inti sorpriż, għax let's face it, id-distak bejn il-partiti kien ta' xi 4700. Eżatt. Li hu prattikament mhux wis differenti mill-elezzjoni tal-81 meta kellek ovvjament elettorat iċken. Mhm. Sorpriż b'dik ir-riżultat? Għax dak li ġara kollu fil-pajjiż kont istenna li l-Partit Nazzjonalista se jirbaħ biktar maġġoranza. Ma naqbilx miegħek fuq għadi.
Sa qabel tal-barrani kont nistenna se nirbħu. Minn tal-barrani l-qudiem mbagħad saret aktar antipatka l-istorja.
It-tal-barrani għalik kienet was the turning point elettorali. Watershed.
Għax dak kollu li prova jagħmel Carmen Nufsud Bonnici fuq sentej sentej u nofs, ġi kompletament minat. U nagħti responsabilità wkoll anke lil mintu fuq dik, ma insomma. Għaliex?
Għax naħseb illi kellu ma non pasta. Naħseb.
Id-diskussjonijiet li kellu mintof, għax da jisu kien hemm, daw id-diskussjonijiet formali, u mbagħad kellek il-mintof eh, jagħmel id-diskussjonijiet ma wara dar kulħadd flimkien ma nisoħra fil-Partit Nazzjonalista. Eh, ma l-istess ħaġa kien qed jiġi fil-Partit Nazzjonalista. Ekk, ekk, le. Għax fejn hekk għadami għala.
L-ewwel kien hemm nali Josie Muscat.
Josie Muscat, u mbagħad kien hemm Demarco. U kienu qed jitrattaw kull darba mal-perit.
U inti tagħmel riflessjoni fi żmien ta' wara l-87 fejn Mintoff at some point f'dak id-diskussjoni aktar kien hemm l-interess ukoll personali ta' kif se jissalvagwardja mbagħad il-legat tiegħu bil-bidla tal-President ħalli ikollu iktar poteri eżekuttivi bl-għan li forsi hu jkun il-President li jmiss. Ma nasibx li mhux qed ngħid li aktar jew anqas, qed ngħid li kien fattur importanti.
Wasalna biex nikkonkludu, però nixtieq insemmi dal-punt. Min jafek fil-ħajja pubblika jaf kemm inti persuna riservata u anki l-affarijiet personali familjari tiegħek dejjem żammejthom il-bogħod, anki l-bintek Marta bil-kontra forsi tas-sistema politika tal-lum qatt ma kienet center stage fil-ħajja politika tiegħek. Rajniha forsi meta ħadt il-ġurament tal-ħatra bħala kap tal-Oppożizzjoni jew Prim Ministru. Fi ktieb issemmi ċerti aspetti personali. U waħda minnhom jien meta sirt missier, meta twildet Marta, inti tgħid dak kien watershed moment għalija. Naħseb huwa sentiment li jgħaddu minnu ħafna rġiel li jsiru missirijiet għal ewwel darba. Ifhem, ma tkunx timma sa timmaġna li you become caring. Kif taqbad mhux caring, ma tkunx caring qabel. Imma tibda ssir mm, hemm kelma li għan sa taqbad tiġini fuq. Daqqa waħda għandek persuna tiddependi fuqek. Eh, ma ktar minn hekk imbagħad l-interess tagħha jsir predominanti, eh? U mbagħad toħloq attachment li huwa attachment differenti minn kull attachment ieħor. Lej ommok, lej nies oħra, jew nies oħra, ġil oħra, whatever. U x'inhu l-attachment tiegħek? Mat-tifla tiegħek? Minn l eh, Tibqa' l-istess, u li tħossok pattern. Saqt ma maġinajtni pattern f'ħajti. Ta' dimmina dik l-esperienza. Għadek tinkwita għalija?
Zgun.
Zgun. U tibqa. Inti għandek tfal? Ejja. Allura, naħseb ta' xed ngħid. Ekkun, le, qed nifhem kompletament. Issemmi wkoll eh, mument meta mit il-papa tiegħek. Eh, dik imbagħad l-esperjenza oħra. Oh. Dik l-unika persuna li rajt imut f'ħajti. L-agunija tiegħu għada niftakara kważi minuta b'minuta.
U l-Papa tiegħek kien dak li xprunak biex tħobb l-istudju, tħobb il-kotba. Imma minn hemm wasalt imbagħad għal affarijiet li hu ma kienx jista' jaqbel magħhom. Ekku.
M'hemm x'tagħmel.
Fuq ir-reliġjon.
Reliġjon, fuq is-safar, fuq il-politika. Ukoll. Kollha North and South.
Dottor Alfred Sant, jien nirringrazzjak ta' dal-ftit minuti li għamilna flimkien dil-konverzazzjoni. Aħna hawnhekk wasalna biex nikkonkludu nfakkarkom dan huwa l-ktieb il-ġdid ta' Alfred Sant, il-memorji tiegħu, Confessions of a European Maltese, The Middle Years, ippubblikat mill-SKS. Il-website tal-SKS, skspublishers.com. Infakkarkom li din l-intervista kienet parti mill-Festival tal-Ktieb fuq il-Campus organizzata mill-Kunsill għall-Ktieb. Din l-intervista tieqaf hawn, nirringrazzjakom talli segwejtuna.